Nakwakira kandi nakutangirira webare omu program kwija omu program yaitu egi amagara nokubagye. Program egi nebyamagara kandi nebeha obutosha okuruga orwokubanza kuhitsya orwakatano. So iwe kugyegitaho noba nokora ekyamani kandi niwe nshonga ahabwenki nitwetebekanisa buri izoba tukaija omu studios kugira ngu ogire eki wamanya, ogire eki wayega obundi eki obaire otarikumanya. Amazina gangye ni Atuhire Eshiratu ya ba Mukama kandi nakutangirira amazima webare okukwata obwire. Eri izooba nabwo twagira omugisha twine omusha omu studios owahikire aha kandi ou nyine amatsiko ngu yaija kutwegyesa ekintu obundi ou kiragire ou kyagasira. Yes ebi turikugamba aha izooba eri nibibaasa obundi oshanga eki baashoboorora ogire oti ah beitu eki tinkakireebaga oti nyowe tinkukimanya kwonka haine ou kirikuba nikihwera kandi naiwe izooba ryawe ku ririkuhika Ruhanga yaatugirira embabazi tugire eki twagamba obundi kiba kikwiniire omugasho nainga kiri relevant. So nyenda tutware omugisha ogu twakiire omushaho waitu Omushaho ogu naamanywa nka Steven Mbanza kandi naaruga Omuharo Mission Hospital. Naaruga omu kitongore kya Hours ninga shi ekitongore ekikureeberera abaana abaine oburemu aha mubiri gwabo kandi eki nakyo nikishangwa omu Ruharo Ruharo Mission Hospital. So niinyenda tumwakiire reero atutware omu nshonga yaitu y'eri izooba. Enshonga egyo ey'eri izooba nituza kugamba aha munwa. Obu omwana arikuzaarwa nagwe kwonka gukaba gutakwataine, gucwekire somewhere. Nainga shi obundi oshanga n'enkanka nayo obundi etarakwataine gye, nayo eine nk'oku eriho gap nainga eriho space. Eizoba naaza kutushoboorora aha nshonga egi kandi obundi ku ori oine obube waakireebire, iwe nooba noomanya eki turiyo nitugamba. Kwonka ku ori otakakireebaga, otafayo naiwe erizooba nooza kukyetegyereza. So Dokita twakwakiira. Amiina. Wasiiba gye Dokita. Nasiiba gye nshamiirwe. Ni itwe twasiiba gye bo bari kwija. So nyenda ngu iwe ori okwe tutware omugisha ogu tushabe Mukama atugirire embabazi aturabye omu puroguraamu egi buhooro kandi tubaase kwetegyereza eki baija kutushoboororera. Mukama waitu omurungi webare, webare Mukama ahabw'embabazi zaawe. Webare taata okutwisa eshaaha egi turi abahuriire, webare ahabw'okubaasisa puroguraamu egi okubaho, webare mukama ahabw'omushaho ou waareeta kandi okutwegyesa, nitushaba ngu byona bigyende gye, byona bihe empiso. Garukamu buri waayangurura ekirabo kya Christmas kandi ogwo n'omuringo kugira ngu mwebare kutuhagira, mwebare kutukunda kandi mukagumizemu mazima mukagumizemu mutyo ahabw'okuba eki mukukora ni kirungi munonga. So niinyenda ngu tugumizemu na puroguraamu Dokita, omuntu aha shaaha egi hariho omuntu ari aha TV ninga ari aha radio yahurira omunwa gucwekire takakihuriraga. Nayebuuza ati ekyo nikibaasika kita ekyo n'egi? So ku wakwenda kumushoboororera omunwa gucwekire ogu niguba guri guta? What does it mean? Webare munonga omutebekanisa wa program. Ogu n'omurundi gwangye gwa kabiri kwija. Nitwenda kusiima Revival TV kuguma nimutwikiriza Kwija tukashomesa aha ndwara ezirikukwata abaana nari shi oburema oburikukwata abaana. Omuramwa gw'eri izooba gw'eki ekiro ni cleft lip and palate nari shi omwana kuzaarwa aine omunwa ogucwekire nari shi enkanka ecwekire. Oburemu obu ni bwingi munonga omu baana, omu buri baana rukumi nihaba harimu omwe oine ekizibu ekyo. Okukira munonga buri omu boojo, aboojo nibo baingi kandi okukira abaishiki. Okucondooza nikworeka ngu aboojo baingi, babiri na n'omwishiki omwe. Aboojo babiri nibo barikuzaarwa baine oburemu obu kandi omwishiki omwe niwe akora ki? Niwe arikuzaarwa nabwo. Aine oburemu obu. Bamwe nibakira kugira ngu omwana wangye azairwe ngu kwonka ekikooko ky'omunda kikakora ki? Ngu kikamurya omunwa. Oh dear. Omunda tiharimu ekikooko kureka omu maisho nituza kweyongyera kukyenga ahabwaki omwana nazaarwa n'ekizibu ekyo. Okay so kugamba ahari kucondooza oku wanoshuburiraho aboojo babiri n'omwishiki omwe okucondooza kwo kwayerekera ahabw'enki aboojo nibakwatwa munonga okusinga abishiki? Okucondooza oku tukakimanyire kwonka kiriyo nikigyenda omu maisho. Obundi ku turaafune results nituzagaruka tushoboorore ahabw'enki. Kwonka nabwe nituza kukishoboororaho kakye turikureeba aha kirikureeta ekizibu ekyo niki, nikiruga ahari ki. Nikyo turikwenda kuzaho surely ahabw'okuba hati twareeba ngu omunda tiharimu kikooko. Kwonka abantu nikwo barikuteekateeka abamwe. So mbwenu ku waakwenda kututangaariza eri izooba obe naateekateeka ati akahindura enteekateeka, ekintu eki nikireetwa ki? Webare munonga omutebekanisa. Okucweka kw'omunwa nari shi enkanka kiine nikiruga omu risk factors nari shi associated factors nari shi ebintu ebikuretera wazara omwana ogwe ocwekire omunwa nari shi enkanka. Ekyokubanza ni genetic. Genetic nikimanyisa ngu. Waazaara omwana oine omunwa ogucwekire nari shi enkanka encwekire nikimanyisa ngu nyinenkuru nari shi omu banyabuzaare haine owaabaire akiine. So nikyo turikuba nitumanyisa nka karande, genetic, familial. Ekirikumanyisa ngu nanogu waazaarwa akiine, n'omu baana be nari shi abaijukuru Naaza kuba akozire ki? So okucondooza nikworeka ngu eight percent omu baana abakuzaarwa abaine omunwa ogucwekire nari shi enkanka ecwekire nikiruga ahari genetics nari shi nikiruga omu famire. So kigumizamu nikikora ki? Kiba nka karande. Ekyakabiri, N'ekikwataine n'amaarwa kunywa amaarwa. Omukazi yaaba aine enda akanywa amaarwa n'ekintu kibi munonga ahabw'okuba omukazi yaaba aine enda especially omu myezi eshatu ey'okubanza, egyo emyezi eshatu n'obwire bugumire munonga kandi nibwo omukazi ashemereire kufuna, ashemereire kwegyendesereza. So omukazi Yaanywa amaarwa n'ekintu kibi munonga naabaasa kuzaara omwana aine ekizibu ekyo. Kandi ekizibu omu Uganda tugiire harimu kunywa amaarwa. Abantu nibanywa amaarwa, nkaaha nindeeba nanka aha Global Statistics Uganda niryo ihanga erikwebembera okunywa amaarwa. Shuwari ekintu ekyo n'ekintu kibi munonga ahabw'okuba nikireeta obuzibu obwo nk'obu turiyo nitushoma. Kandi waaza kucondooza omuri okwo okunywa kw'amaarwa, nitureeba ngu omu basinzi nari shi abakazi b'abasinzi nibakora 25 paasenti, abashaija ni 75. Yes. 75 percent n'abashaija kwonka 25 n'abakazi so ekintu ekyo noreeba ngu egyo enamba 25 percent y'abakazi kunywa amarani mpango kiriyo nikireeta obuzibu bw'okuzaara abaana abaine oburema ekyakandi n'okureesa omukazi oine enda toshemerire kureesa ahakuba okureesa oku nakwo kwine oku Kora kubi omukazi oine enda haza akaija akazaara omwana oine ekizibu ky'omunwa ogucwekire. Nanga hakiri aha kureetsa tituri kubi ahabw'okuba okucondooza nikworeka ngu abakazi ababaire nibanywa ababaire nibareetsa bakaba bari two point two percent kwonka hati bariyo nibashuuma bari around one point eight so ekyo ekyo nikirungi ahabw'okuba Okureetsa nakwo n'ekintu kibi aha mukazi oine enda. Ekindi hariho sayizi, sayizi y'omukazi. Omukazi omuhango nari shi omukazi omuhango yaaba aine enda, aine chances z'okuzaara omwana oine oburema. So nabwe tureebe omu kintu kya sayizi, tureebe emiriire yaitu, oku turikurya emere nari shi tukore ekisasayizi okureeba ngu titwaba bahango munonga ahabw'okuba nikireetera omukazi yaaba ari muhango kuzaara omwana oine ekizibu ekyo eky'okucweka omunwa nari shi enkanka. Dokita okubuuza, obundi okiriyo nootushuburira ebintu ebikugireeta. Twareeba yes ebi oriyo noogamba n'ebikukuteeka aha rutezo. Kwonka scientifically ninga waakwenda kwongyera kutushuburira, omuntu yaaba ari muhango, how exactly does it affect Nikireetaho kita akabi ekyo kugira ngu omunwa guhike aha kubura kufoominga gye aha kugira ngu ori muhango? Webare munonga ekibuuzo ekyo. Hati noreeba omukazi yaaba aine omutima oriyo noguha load etari yaago, brain eriyo negiha load etari yaayo so ebintu nk'ebi twakyetegyereza ekindi lack of folic acid folic acid mbwenu n'ekirinda ekintu ekyo bakigyenderire munonga n'ekintu kibi munonga waaba oyine enda waaza omwirwariro gambira omushaho Amanye waaba oine enda hariho emibazi etakwikirizibwa kora ki? Kugimira waaba oine enda. Kugimira waaba oine enda. Ninza kuha eky'okureeberaho, hariho omukazi yaaba aine nk'entsiimbo, takwikirizibwa kumira emibazi ya epilepsy. Hariho emibazi ya epilepsy nka carbamazepine, phenobarbital, n'endiijo. N'ekintu kibi munonga okugimira ahabw'okuba neebaasa kureeta ekizibu omu kuhangwa kw'omwana, haza oshange yaazaarwa aine ekizibu ekyo eky'okucweka ky'omunwa nanga enkanka. Ruhanga akakora eky'okutangaaza, okuhangwa kw'omwana nikugyenda omu siteegyezi. Omunwa nari shi enkanka, Ruhanga naatandika kuhanga aha wiiki eya mukaaga kuhitsya aha wiiki eya ikumi na ishatu. So aha ahagati aho, omukazi yaafuna ekizibu omu siteegi egi ei Ruhanga arikuhangamu omunwa nari shi enkanka, noofuna ekizibu ky'okuzaara omwana ogwo. Harimu oburwaire, harimu n'ebindi. Wow nanyenda kubuuza ekyo kyenyini hati mbwenu watugambira gye gye gye ahagati esande mukaaga neikumi neishatu omunwa nenkanka nibwo bikuhangwa nana ebindi right so kugira omu experience eyi otungire abaana abakukira kuba baine eminwa ecwekire nana enkanka hariho conditions ezindi ezikwiziraho aho kugira ngu obundi they are associated with it kugira ngu obundi omunwa kugwaremirwe kuhangwa gye hariho nebindi ebyabaireho ebikukira kwija nakyo. Webare munonga ekibuzo ekyo. Nitureba abaana haine abaana abakuba baine oburema bwemiringo nkeshatu. Noshanga ngu aine ekizibu kya joints nari shi aine ebigyere bikikami kandi yazarwa aine ki, aine omunwa ogucwekire. Nkoku nakushoboora omu kubanza. Ebintu ebi naashoboora nibibaasa n'okureeta ekindi ekizibu. Tikugira ngu tikugira ngu kureesa nikureeta nikureeta okucweka kw'omunwa kyonka, nikibaasa kureeta n'ekizibu ekindi. So n'okugira ngu eri izooba twareeba aha aha burema bw'omunwa nari shi okucweka kw'omunwa kwonka nikibaasa kureeta ekizibu ekindi. For example, nk'eky'okureeberaho, omukazi yaabura kumira folic acid aine chance y'okufuna Hydrocephalus narishi omutwe omuhango na spina bifida. Spina bifida. So kwonka erizooba turiyo nitureeba yes. omunwa ogucwekire narishi enkanka ecwekire. So nayenda kubuuza um, twareeba ebikubaasa kuteeka aha rutezo rw'okugira ekizibu ekyo. Mm. Kwonka wagamba ekintu kya genetics. Mm. Usually genetics n'ekintu eki omuntu otakayerinda ahabw'okuba hati ebindi watugya otareesa otanywa of course waba notugambira causes but in a way omuntu yaareeba ngu tashemereire kureesa tashemereire kunywa amaarwa kwonka hati genetics zo hariho ekikata ekibaasa kukuteera haine oku bakubaasa kukukyebera eshagama bakagira ngu you're at risk of something like this omuntu nk'ogwo we akaatwaza ata for starters. Haine eki barikweta genetic counselling nari shi titukahikire aha bukugu obwo bw'okukora ekintu ekyo okukyebera genetics kandi nawe waaza okucondooza omuri obwo bushwere bwaitu ebi titurikukira kubikurata kwonka biri important ni bikuru munonga ab'aheeru aba developed world bo nibakikora kwonka itwe technology egyo Ekigumire titukagihikiremu kandi nabwe ningira with more awareness twayeyongyera kwega ebintu ebi nituza kuba nitukikora kwonka really titukakiteireho maani munonga kwonka nikirungi munonga kukimanya. Genetic counselling nimubaasa kukora na tests ezo reero mumanya ngu eki ekintu eki. Nobaasa nobutakora genetic counselling nobaasa nokukicondooza. Obuuze, Ti baitu ekintu eki endwara egi omu kika kyanyu mugiine? Kwonka titurikutwara taimu kukora risaaci. Nitubugaanira aha ishomero, aha kampaasi, tutandika rireshonshipu tuza omu ky'okugaitwa. Kwonka eky'okucondooza nitukira kukifaho. So hati Dokita naanye nzire ngu otushoboororere omuntu Owaazaire omwana we akazaarwa aine omunwa gucwekire nana enkanka, hati aija aha irwariro, omubazi nigwo. Webare munonga. Yaija aha irwariro, okushemezibwa nikibaasika. Yaaba acwekire omunwa, okushemezibwa omwenda. Kushemeza enka nkakigumire ahabw'okuba neeba yaabaire nka eigufa. Hati nooreeba yaarya omwana neeba ey'orubi, neeba etakagumire. Kwonka so naakibazibwa naaba nayini mansi andi bilo? Aha myezi mwenda. Exactly at nine months. Kandi omunwa gwo it is three months and above. So nikimanyisa ngu yati ya- yaija ahabw'enki mutakashemeza before nine months Mm, before nine months ah, ekyo ekyo n'eky'abakugu tinkumanya ahabwaki kwonka bwa- bwanyima y'emyezi mwenda enkanka neeba yaagumire nibaaba batakishobora ki kugijoyininga Kwonka yaatakarengize emyezi mwenda, nibwo bakubaasa kugijoyininga kunyurura oku na n'oku, okagijoyininga okagikora ki? Hakakwatana. So n'aha hariho gaapu orikureeba, orikureeba eigufa orikureeba. Exactly. Wow so kambuuze ekindi ekibuuzo hati omubazi n'okushemezibwa tariho omuntu orikubaasa kwija okagira ngu ah iwe noogyenderayo obundi the body will correct itself boona nibashemezibwa boona n'okushemeza boona n'okushemeza omubazi n'okushemeza bakagutereeza gye nangwa baakushemeza tokaamanya ngu Akaba aine ekizibu ekyo ekya nanka. Especially yaija kare. Yes, yaija kare nashemezebwa gye natereera. Hati noreeba okucweka kwomunwa nari shi enkanka nikureeta ekizibu kyamaani ahabwokuba omwana naba atakubaasa kwonka gye eibeere nari shi okurya. Obumwe. Yaaya akuzire naayaaba naanywa nk'eky'okunywa nikireetwa omu nyindo. Oh no. Yes, so naafuna ekizibu ekyo eky'okurya nari eky'okunywa. Ku akura yaaza kutandika kugamba naaremwa, naaremwa kugamba nka nka leeta S mbwenu naaguma naagamba oburimi. Yaaza kugamba S naagamba Eth nainga T naaremwa. Mbwenu ni nk'oku nk'oku waakugira ngu. Nahamya we nagira ngu nahania takubaasa kupronouncinga gye ekintu. So ekindi nibakira kufuna ekizibu ky'amatu obutahurira ahabw'okuba obumwe obumwe omunwa niguba gucwekire munonga kuhika kuriya omunda hati oshanga connection na n'okutu biine ekizibu naguma narwara nk'okutu. Ekindi naba aine ekizibu ky'oku. Eky'okureebeka kuba of course omuntu naaba naamureeba atiina n'okushutama nawe omu baasi, atiina n'okukora ki. Kwonka waaheza, yaaheza kushemezibwa, ekizibu ekyo naaba, nikiba kitariho. Noobaasa na, n'obutamanya ngu akaba aine ekizibu ekyo. Ahakuba omunwa nigugarukaho gye. Kureka. Waamwetegyereza munonga okamwirira haihi. Kwonka kitari ekyo. Tokaakimanya. So yes okiriho noogamba complications. Hati waagamba aha kurya na kushanga obundi naaremwa kugamba nainga amatu. Kandi eki hariho should I kandi oku ndaakibuuze. Hariho obu orikushanga obundi omuntu nk'ogwe yaaba prone to diseases ahabw'embeera ye ei arikuba arimu. Maj ori aha Revival TV kandi iwe ohurikiizi ori aha Revival Radio. Amagara omu bwijwire turiyo nitugaaniira aha kushanga omwana yaazaarwa omunwa gwe gutaterereine nainga shi n'enkankana. Omureebi wa Revival TV, ninkwanjurira Revival TV Santa Omugabuzi ogu naaza kuba naabaganaho naitwe ebirabo nyamwingi omu Kurisimansi egi. Nooyenda kuba omunyamugisha w'okwehangura ebirabo nk'ebi? Iwe ekikuru n'okumanya kandi n'okukureetera puroguraamu zaitu n'abaheereza baazo. Manya Revival TV Santa Omugaruzi naaza kuba naataayaho omu puroguraamu zaitu ezi live reero agabe ebirabo nyamwingi. Iwe ekikuru waareeba Revival TV Santa Omugaruzi yaaragara omu studios, ba niiwe ow'okubanza kuteera akasimu live aha TV. Reero naaza kuba naakubuuza ebibuuzo bikwatiraine na puroguraamu zaitu nangwa n'abaheereza baazo kandi waabigarukamu gye oyehangurire ebirabo nyamwingi. Kandi nabwe noobaasa kutukuratira aha social media zaitu reero ogarukyemu ebibuuzo ebyo. Abantu makumi abiri abarabanze kugarukamu ebibuuzo ebi. Nibaza kuteeka omu duro reero tutoranemu omuhanguzi. Aba Banira CCTV Cameras abarikushangwa omu rurembo rwa Mbarira baagaruka n'eshuura ensya. Aba Banira obwahati baine Coloured Cameras ezirikukora ekiro n'eihangwe kandi ezirikureeba oburaingwa bwa metres makumi abiri, makumi ana na nkaaga. Alarm Cameras, Smart Hybrid 5 Mega Pixels Cameras, PTZ Cameras, Baine DVR na NVR eza two megapixels na five megapixels, hard disks. Baine na za cameras ezindi ezirikuza aha bikondo bya soora n'eby'amashanyarazi. Kandi eky'omutaano, kamera ezikuza aha bikondo niziba zigaitsirweho Wi-Fi nari Internet. Bagigaita aha simu yaawe y'omu ngaro kandi obwo orikukoresa memory card. Baine ebyoma ebikubara sente ahari owa bank, sacco nangwa n'obwoma obukukwata emotoka yaawe bwete tracking devices niba buriyo bashange aha ofiisi zaabo enkuru ezikushangwa omu rurembo rwa Mbarara waaba nootaaha omu geeti ya bus park ninga aha itaagi ryaabo erisya omu kyombeko kya Lukwago Senega n'aha Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shi oteere nooti mushanju mushanju mukaaga kinaana n'emwe kinaana na munaana kinaana na munaana nari nooti mushanju itaano ibiri. Students

Ninkwanjurira abakugu omu by'okubaziira aba Dennis DO Expert Tailors, abakugu omu kubaziira syuti eza buri muringo, ez'abashaija nangwa n'ez'aboojo. Oine omukoro ninga nozinduka? Ija bakupangise syuti eziri aha mutindo, eza checked ninga plain aha kabeeyi karungi munonga. Kandi naiwe waaba noyenda kugura, nibakukoraho gye munonga aha kabeeyi karungi. Biine introduction suits, African wear suits, enkoba, empare z'omurembe eza Gento na Jean, biine obusaati burungi na bwa T-shirt burungi obu orikujwara okashusha nk'owaaruga America, biine neckties n'ebindi birungi munonga. Mbwenu bashangye omu rurembo rw'ambarira ahari High Street waaruga aha kizimbe kya Grand West Arcade, ekikuubo ky'okubanza eky'Ambarira Bookshop, room namba ya kataano waaza kuhika aha Zebra Crossing.

Mbarira Huuka Sacco yaagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Huuka Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ab'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Huuka Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano kuhitsya aha milioni ina n'ekicweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga ekihikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu, okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri na mwenda. Mbarira Huuka Sacco. Tukwatire hamwe kwetungira omu by'entaatsya. Revival TV, Amagara omu bwijwire.

Turiyo nitwegyesibwa aha mwana arikuzaarwa kandi akazaarwa aine omunwa gucwekire kandi n'obundi okashanga enkankana y'eicwekire etakwataine. Omushaho ariho naatushoboorora ebintu ebirikureeteraho ekintu eki kyabaho kandi nangwa n'eki barikukora yaatugira ngu omubazi n'okushemeezibwa. Kwonka dokita naanyenzire ngu. Okibuurire. Kurugiirira abantu abaizire kuraguza aba patients abo obwine. Experience yaawe oku ebaire eri eta? Abantu noobareeba what is going on? Webare munonga omutebeekanisa. Experience ei nyine, abaana baingi abarikwija aha irwariro nibaruga omu families z'abooro munonga. Abaingi nka kinaana ahari igana. So ekikumanyisa ngu families ezi ezikuruga omu maka abataine sente nibo bakureetsa munonga, banywa munonga amaarwa, babura obwire bwokukora ki, bwokureeberera abaana baabo, oshanga batakurya gye. nk'ebi twaba nitugamba nk'okurya mm. ebyokurya ebiine folic acid kandi kandi ebyo kandi by'okushangwa omu mwanya gw'okurya ekijuma mhm. gw'okurya omucungwa iwe waaza omu baara kunywa haragi mm. kandi oine enda y'emyezi eshatu Tinkumanya oba nokireeba ekintu ekyo. So abaingi namba empango kurenga kinaana ahari igana nitureeba ngu nibaruga omu maka g'abooro. Ninga omu maka g'abantu abarikutsindana. Kandi shi waaza kureeba ekizibu kimwe aha bintu ebirikureeta obwooro, N'okunywa munonga amaaro. Eeh, naakwetegyereza. Ohuriire? Akasente koona okanywa kahwaho. Eeh, okanywa kahwaho. Omwanya gw'oku, eeh, gw'okuza kuhinga, okahinga za doodo, okahinga za ovakedo, zikareeberera famire yaawe na naiwe. Waaza kufuna enda, okazaara omwana ohuriire, nibyo ebi ebikurugamu. Ebikurugamu. Waawu. So naanye ndakubuuza abantu, sa, waagira ngu omubazi n'okushemezibwa. N'okushemezibwa. Abantu abu mushemeize success um, what is it called how successful are these surgeries obwire obwingi nibigyenda gye ninga nihabamu complications kandi oshange omuntu yayetenga kugarukwamu ninga obumwe oshange omunwa gutaterera mwine garukayo mukabanza mukagutereza gye experience yo ebaire eri eta omuri ekyo Success rate eri, eri, eri high, eri nk'omuri kyenda, 90 percent. Reeba, kureka naaba aine ekizibu, bafunamu ekizibu ky'amaino ahabw'okugira ngu ngu enkanka ekecwekire so amaino nigaba gatari mu layini gye nigaba gari disorganized kwonka nabwe yakura nareeba omushaho w'amaino haine omuringo ogu agatereezamu akaterera kwonka yatashami tokakireeba ekizibu ekyo kwonka yayashama Nooreeba ngu Ruyare amaino aga tigatereire naga okutereeza? Hariho bo abantu aba bakukira kuteganisibwamu na ohiire w'amaino obutatereera ahabw'okuba abashaho b'amaino nibakira kwija aha endwara ni nyingi eziine akakwate n'amaino nainga shi dental health. Is it common with people like that ahabw'okuba babaziirwe bari batyo? Nibakira kuteganisibwa munonga? Kiri common kwonka yaashemezibwa kare Haine kuba akutereeza engiino nana enkanka egyo kugira ngu amaino gaaza kutandika gagire oku gaakora ki. Kwonka yaashemezibwa nk'aha myaka munaana, naafuna ekiziba ago amaino nikiba nikyenda omuntu owaashomire eby'amaino abanze amureebe reero. Areebe, emirundi emingi nibakuura amaino bagakuramu nka rimwe ninga abiri ahabwokuba niriguma niritoneka omunwa guriya baheza kugushemeza ahabwokugira ngu niriba nirirabamu. Ogu owashemezibwa yakuzire. Yes ogu owashemezibwa yakuzire. So obumwe nibabanza bashemeza amaino Batereeza amaino batakashemeize ki? Omunwa. Ahabw'okuba eriino ou otaritereerize nirigaruka rishiisha omunwa hariya ahi baakora ki? Ahi baashemeza, oshanga gwagaruka kukora ki? Kucweka. So, n'eky'okureebera nituba nitwenda ngu omwana yaafuna ekizibu, omureete kare. Omureete kare. Aha myezi eshatu naaba naashemezebwa, Ekyo ekizibu ky'amaino nikiba ki? Kiba kitaro. Nikiba kitariho. Kwonka aha twagamba ogw'emyaka munaana, beitu se ngu amushemereire aha myaka munaana, obundi okugamba kwe kube kwateganisiibwemu yaaremirwe ku akumushemeza. Does the speech improve? Naija agamba gye? Yes. Bakahasangira, so tibikaaraba omu nyindo. Kwonka yaaba atakashemeziibwe, nibwo bikurabamu. Yesu. Kwonka abo n'abu wagira ngu bashemerire kuba nibashemezibwa strictly aha myezi mwenda batakaarenzyaho. Wow. So niinyenda kuheereza abantu chance bakabuuza, bakabuuza ebibuuzo especially ebikwatiraine n'omuramwa gw'eriizooba ogu oriyo nootwegyesa. Kushanga ngu omuntu yaashemezibwa. So waagambamu ekintu kya. ky'esente kandi oragira ngu abikukira kwiija n'okushanga obwire obwingi akasente kukatakanyamu kwonka saviisi ezo zeemereire zita omuntu ari okwe hatariho naareeba tiivi eshaaha egi abe naagira ati nimbibaasa nainga tinkubibaasa kyaba kitakuhenda amateeka noobaasa kuturabiramu Okay, webare munonga omutebeekanisa. Okushemeza kw'abaana oku n'okwa busha. Oh, wow. Hariho ekitongore eki barikweta Smile Train N'ekitongore ekirikushemeza abaana abo omu nsi yoona. Nikiruga America, so na n'omuri Africa kirimu. Na regional office ziri Nairobi. So nibashemeza abaana, buri kimwe nikiba kiriho, nibabashemereza busha. Obuheereza obu n'obwa busha. Iwe waareeba omwana okwe, omureete omu ruharo, nitumufunira ab'okumushemeza aho n'aho. Takaamara na wiiki emwe atashemeziibwe. Yaaba eriyo nka kampu, na turansipooti neeba eriho. Kwonka hatariho kampu sitiiri ahu arikwizira hoona naashemezibwa? Naashemezibwa. Tinkumanya amakuru marungi ag'okukira aha g'oru yari. Eizooba nk'eri, ago n'amakuru marungi. So, waaba haine ow'okumanya nainga shi omuzaire ori okwe, obundi omwana waawe azairwe ari atyo, mazima omugisha nigwo ogu gwija gwataahamu gye, omwana noomureeta nibamushemereza busha. So, niinyenda ngu nkuheereze chance, iwe ori okwe, naiwe obuuze ekibuuzo kyawe, obundi twaakuba tutaakibuuza nainga tutaakigambaho, Otaruga aha puroguramu kandi obundi oshobeirwe, noija kuteera esimu aha MTN ziro mushanju mukaaga ishatu ikumi nkaaga na mwenda kyenda nainga oteere Airtel ziro mushanju ana naina ikumi na mukaaga kyenda na itaano nshanju na itaano. Kandi ori aha tiivi, yoona mba nyowe noogireeba gyegyegye aho noogihandiika mporampora omu bwire bwawe kandi oteere esimu. Kandi nawe ateeka ekibuuzo aha YouTube especially waakitaho kare. Ahabw'okuba waakiteekaho towards the end nituba tutubunda obwire tutakibwine bw'okukigarukamu kwonka waakihandiikaho kare nakyo nitukishoma because program egi eri live aha YouTube so otakaaza jam y'esimu obundi okaba orakurabamu ohandiika ekibuzo kyaawe aha YouTube kandi nituza kuba nitukifuna gye munonga munonga. MTN, ziro mushanju mukaaga ishatu ikumi nkaaga na mwenda kyenda.

Omutsime Asafu. Yes sebo. Nimbuuza aha mushaho akikwatiraine n'abo abakira kwija barwaire omunwa ogwo nk'oku yaaba naagugamba, haza gwija kutemezibwa bwanyima. Eshagama neija erakukakuturanira kuruga aha paseegi kuza aha geeti nari kurugirira oku bakuba nibatemezaho neesigara eri nk'enkojo kwonka etakuraba omu shagama. Wow! Webale webale Sebo Omwami Tunsiime Asaph. Ekibuzo eki wabuuza ninka ekya ba Dokita benyini kandi Dokita naza kukugarukamu. Nekibuzo kirungi munonga. So niiwe nobasa kwetwarira omugisha ogu obuuze ekibuuzo namunonga ekikwataine na program. Yes hallo. Yes nyabo nakwakiira. Nasiiba gye bambi wasiiba ota? Ego. Okubohwa kwonka omuzimu ogwo takagigyenga. Nanyenda ngu angarukemu. Eiziina eryo bakweta owa? Arinzyo Catherine. Naseerera Karuuha Ishirima. Catherine, webare ekibuuzo kyawe kandi niiwe Dokita buzima naaza kugarukamu otakarugaho mbwenu ekikuru otahinduraho. Nitubaasa kwakiirayo abandi. Yes, niiwe ogu n'omugisha gwawe. Okuteera esimu okabuuza omushaho na munonga ekikwataine n'abaana aba ab'okuzaarwa baine eminwa nk'egi. Yes, hallo. Twasiiba gye bambi. Wasiiba ota? Amiina. Yes Joan. Eshemereire kuba neehweza obwire buhingwa kakye nainga shi emyaka ekiringana ki? Wow webare Joan engoma tisa. Bam. Bam. Webare Joan ekibuuzo kyawe Dokita niiwe naaza kugarukamu. Engoma eshemereire kuba neehwerera ryari kandi aha myaka ki nainga aha bwire ki? Yes noobaasa kutwara chance egi just noobaasa kuheereza abanyamugisha nka babiri. Yes hallo.

Yes niiwe nobaasa kwebera omunyamugisha just one more person tuhereze Dokita time erikumara kugarukamu ebibuuzo byaitu. Iwe nobaasa kuteera esimu obuuze Dokita ekikwatiraine na munonga aha baana aba abaine oburemu ahabw'okuba omushaho waitu ebyo nibyo akukoramu buri izooba kandi ebyo abyinemu obukugu bwingi munonga so nobaasa kuteera esimu obuuze ekibuuzo ekyo

Kugira ngu bareke kuzaara abaana bakye ninga obundi baine ebizibu? Wow eiziina ryawe sebo? Ogwe nawe yabuuza ekibuuzo ekye Dokita nabuuza ngu abakazi bahanga obwire obwingi nibazaara abaana bakye munonga ninga bazaara abaana baine ebizibu? Ngu mbwenu batwaze bata so Reka tuheereze Doctor chance agarukemu ebibuuzo ebi then tuhendere program eyaitu. Yes Doctor. Mwebare munonga ebibuuzo ebyo. Ninza kubanza na Asaf owa nabuuza aha kyo enkojo ngu ni haza y'enkojo ninga baheza kushemeza ngu ni eshagama ngu ne nejwangana haterere. Nejwangana. Hati omwami Asaf Nk'okufuna ekironda nari shi omubiri gwacweka bakahabaziira nihateekwa kuzaho enkojo. So kurugiirira aha buhango bw'enkojo egyo, eshagama neebaasa obutakora ki? Neebaasa obutajwanga. Kureka okushemeza oku oku abashaho barikukora, ba dokita, okushemeza kw'omunwa, Nibakozesa otuhuzi tukye munonga nana enkojo egyo nobaasa obutagireeba. Mbwenu hariho technology ei bakukozesa yaashemeza gye noshanga otakubaasa kukimanya ngu enkojo eriho. Ogu n'ow'okubanza ou barikweta Asafu. Owaakabiri yaaba naabuuza aha kya folic acid ngu Catherine nayenda kufuna enda atandike kumira folic acid ryari. A Ekyo ekibuzo ni kirungi munonga. Kuza kuzaara omwana oshemereire kukikorera pulaani. Ebi eby'okuza okafuna enda okamara emyezi ebiri, okwezi kumwe otakumanya ngu oine enda n'ekintu kibi munonga. Folic acid egyo ashemereire kugitandika okwezi atakagizire enda. Okwezi kumwe. Okwezi kumwe. So ekyo nikiba nikimuyamba munonga.

Egi vitamiini oshemereire kugimira, folic acid egi oshemereire kugimira otakagizire enda at least okwezi. Hariho ondiijo yaaba naabuuza ngu n'omuntu mukuru ngu kwonka eminota ekwingana noshanga ngu hakaba hariho kushashura sente ezamurema ebintu nkebyo nyowe naba ninyenda kumugambira nimbaasa kumuha esimu yangye nyowe anteerere kuturiba twine camp muteerere aije mbatereeze eminwa egyo ahabw'okuba nibabaasa kugitereeza gye. Aine omutwe mukye, omu rujungu nitukyeta microcephalus. Ekyo n'amazima nikikira kubaho omu bakazi abahango bakuzaara abaana abaine omutwe mukye nari shi obwonko bukye. Kwonka egyo microcephalus. Abaragigambeho n'abashaho abariija aha so ntakwenda kukishoboororaho munonga. Kwonka maybe ku wa kurelatinga eki ya nabuuza wait and yagira ngu mbwenu bakore ki? Twaba tutegyereize abashaho kwija kutushoboorora oku kikubaho wakakora ki right now? Already aine omwana Oine omutwe mukye ninga? No just kubuuza kugira ngu eh prevention. Hati ekintu eki kiri common omu bakazi abahango nkoku twaba twagambire. So yaaba aine pressure ashemereire kugiraguriza afune doctor we otuura nakoraki? Namuragurira. Kandi aha kintu kya sayizi, n'okukora ebisasayizi, akakora ebisasayizi, akakyendeeza sayizi, nari shi akareeba emiriire ye ei arikurya. Ahabw'okuba nakyo nikirugiirira haine abakakora ki. So twine ebibuuzo bibiri aha omu dakiika nkye ezatsigara. Ogu yaagira ngu, Niinye Paula kuruga Kakuraazi, haine eki orakore. Then ogu naagira ngu, Mwebare puroguraamu. Abaana abo nibashemezibwa bata? Enyama nibaziiha nibaziiha hi? Ningira ez'okuteeka aha munwa. Am Evelyn from Sheema. Nanda kwetegyereza surgery egyo nimugikora muta? Evelyn ayenda kuba dokita omu bwire bukye. Yes just. Nayenda kushemeza abandi. Nanda kumanya ku oraareete omwana we nimuza kushara aha kibeere omuteeke aha nainga? Webare munonga ekibuuzo ekyo Evelyn. Tihariho ahi bakushara ahandi. Eki barikukora hariho omuringo ogu barikuteeramu nk'ekikatu gukoorobya enyama, gukoorobya muscles nari shi enyama. Haza ku zikooroba nizanguha kunyurura kugaita hamwe reero okabona kubazira. So tihariho ahandi ahu barikushara, just hariho omuringo ogu bakushara bakagiita Bakanyurura. kwonka bakukora aha mu- aha munwa ogwo henyini kwonka tihariho ahandi ahi bakushara ngu nibihayo skin nari shi nibihayo enyama bazigaite okwo Wow. tikiriho ekyo Wow, Evelyn niiwe ekyo wakyetegyereza so ninza kushaba Dokita otushomere enamba yaawe y'esimu in case omuntu otafuna chance kuteera akabuuza ninga nk'oku waagamba Annet yanaabuuza obundi ku yaakuba haine oku akubaasa kuhwera ori omukyara akamuheereza enamba yaawe y'esimu. Ok, enamba yangye ni ziro, ziro seveni seveni fayivu, fayivu fo, fayivu seveni tu sikisi. Reka ngigarukemu, ziro seveni seveni fayivu, fayivu fo, 5726. Dokita enamba tuzakushaba ogitugarukiremu twaba distracted a little bit ogitugarukiremu kyaba nikibaasika omu runyankore obundi you could kindly put Ataano naina, ataano na mushanju, abiri na mukaaga. Wow. So Right, enamba that's the- niyo egyo nyine amatsiko ngu niiwe okuha ori wagihandiika kwaaku otafuna chance y'okuteera eh, noobaasa kuteera twaruga omu studios ninga waaba oine ekindi eki orikwenda kumubuuza obundi especially ekikwatiraine n'abaana ab'okuzaarwa baine oburemeezi aha magara gaabo ahabw'okuba omushaho waitu naaruga omu Ruharo Mission Hospital omu kitongore kya Hours Kandi okwo ebyo nibyo barikukukoraho. So waamuteerera esimu nooba waahikirira omuntu araakuhwere kandi akagira oku yaakuyamba. So niinyenda kubasiima okuguma naitwe omu puroguraamu yaitu egi. Puroguraamu egi neeriho buri izooba orikubanza kuhitsya Rwakataano shaaha ishatu z'ekiro. Kandi hariho na ripiiti omu kasheeshe shaaha ina. So wagye eki wa missinga nyikira obundi otakyetegyereza akasheshe nari repeat kandi noba noza kukora repeat ninga shi revision ogarukamu ebintu obyetegyereza gye kurungi munonga. So mbwenu nitubasiima munonga nitubungyira kubendeza ngu mwetabe omu muzaano gwa Santa ninga shi omu kugarukamu ebibuuzo ebyo Santa yaba nayija omugabuzi witu niwe ogira eki wayehangurira Christmas.